Eemol Verfassung fir matsoen, dat muss séier goen, dofir oppassen. D'Verfassung ass super wichteg, well do stinn all déi gutt Saachen dran, déi d'Liewe liewenswäert maachen, Fräiheeten, déi eis virum Staat schützen, Rechter, fir datt eis Steiersuen uerdentlech benotzt ginn, Garantien, fir datt mer net diskriminéiert ginn. D'Verfassung garantéiert och, datt mer an enger Demokratie liewen, déi hiren Numm verdingt, dass mer eng Gewaltentrennung hunn an dass sech de Staat och selwer u seng Gesetzer hält, dat nenne mer Rechtsstaat. All Norm, also Gesetz, Reglement, Arrêté, all Béierdeckel, dee vun der Regierung oder vun der Chamber kënnt, muss der Verfassung follegen. D'Verfassung ass den Endboss. D'Verfassung muss geschützt ginn viru Leit, déi eis déi gutt Saache wëll ewechhuelen, wéi Meenungsfräiheet an Demokratie. Mee op der anerer Säit muss se awer och kënne moderniséiert ginn, well eis Gesellschaft ass Gott sei Dank net déi selwecht wéi 18 Schéiss mech dout. Eng Verfassung kann a soll also geännert ginn, awer just ënnert strenge Bedingungen. Déi éischt. D'Chamber muss zweemol stëmmen, bei engem Gesetz geet eemol stëmmen duer, hei net. Deen zweete Vott kann duerch e Referendum ersat ginn, wa 25.000 Lëtzebuerger oder 15 Deputéiert dat wëllen. Dëse Referendum ass dann och net fir schéin ze maachen, wat do decidéiert gëtt, dat gëllt. Déi zweet, Tëscht den zwee Votten muss eng Paus vun dräi Méint gemaach ginn, fir datt d'Zivilgesellschaft, Dat si mir, d'Press, Interesseveräiner a Bierger, Zäit hunn, fir sech dat genau unzekucken an eventuell op d'Barrikaden ze goen, also zum Beispill sengen Deputéierten de Kapp ze wäschen. An da fält deen zweete Vott no dräi Méint vläit scho ganz anescht aus. Fir d'Drëtt, fir ugeholl ze ginn, brauch eng Verfassungsännerung 40 vu 60 Stëmmen, dat heescht eng Zwee-Drëttel-Majoritéit. Beim Gesetz geet déi einfach Majoritéit duer. Firwat brauche mer bei enger Verfassung esou vill Stëmmen? Majo, fir dass eng Regierung dat net kann alleng duerchzéien. Déi huet jo automatesch d'Majoritéit an der Chamber. An op d'mannst en Deel vun der Oppositioun muss mat an d'Boot geholl ginn. D'Verfassung huet zwou Verteidegungslinnen an deem Sënn, dass d'Normen op hir Verfassungsméissegkeet musse kontrolléiert ginn. Soss kinnt zum Beispill d'Pressefräiheet, déi an der Verfassung verankert ass, mat engem Gesetz erëm ofgeschaaft oder ageschränkt ginn, andeems eng Zensur agefouert gëtt. De Staatsrot kontrolléiert all Gesetz a Reglement op eng Hannerhältegkeet dra steet, déi versicht sech laanscht d'Verfassung ze schmuggelen. De Staatsrot kontrolléiert dat, ier d'Chamber e Gesetz votéiert oder d'Regierung e Reglement publizéiert. Fënnt de Staatsrot eppes wat géint d'Verfassung verstéisst, da mécht en eng sougenannten Opposition formelle an den Text muss geännert ginn. Dat kënnt méi oft vir, wéi ee mengt. Gëtt e Gesetz trotzdeem gestëmmt, vläit well de Staatsrot e Verstouss géint d'Verfassung iwwersinn huet oder den Text net geännert gouf, dann ass awer nach net alles verluer. Well mir hunn ëmmer nach d'Verfassungsgeriicht, dat ka gefrot ginn, fir e Gesetz nozepréifen. A wann d'Verfassungsgeriicht decidéiert, datt dat Gesetz definitiv géint d'Verfassung verstéisst, dann däerf et och net méi benotzt ginn. Dat war et fir Eemol Verfassung fir matzehuelen. Ech hoffen dir hat Spaass dobei. Bis dann!